Awle class seven zirlai naupang duhawm tak tak te Sarmuan te ka ni a Mizo subject ka zirtir dawn chauh a ah zirlai bu tur hi kum tluang bu sarih na tih kha a ni a Paul sarih Mizo zirlai bu a ni. ka chhiar in ngaihthlak zawh ah nangmah ni in lo chhiar ve ang a, a hla kan chhiar zawh ah hian ih a hla thu hrilh fiah na te kan dah ang a, a tawp ah nangmah ni in tih ve tur in assignment tur kha kan sawi bawk dawn nia chuan umm he hla hi ih sap tawng a phuah a nia ih i i hiau i phuah a ni a. Fear not, I am with thee tih la a ni a, chuan Mizo tawnga lethlingtu hi Rev. Liangkhaia a ni. Hlausuh ka awmpui che rang ka eng zam hian, ropui chung si ar ang ka kawng a rawn en. Zan khawdur hnuaiah pawh he tiam thu a eng ka kalsan lovang che, Malin i awm lawng, a ti. Malin ka awm lawng ka hnenah a awm ama'n min awmpui a tiam si. Mah riakin ka awm ngai lawng. Kan vel Rose pangpar leh Lily par an chuai. Lei ni eng ral hunin thangvan eng ri riai. Isua Saron par mawi vul lai a chul lo. Isua chunglum lai ni Malin min kalsan lovang. Hmatiang hmuh lawk loh kawng. Hlauhawm a hnai thei, a hnai zawk chhan damtun thlamuang rawh min ti. Khua thal sir va te ang lunglai ka lawm ta, hlimin ka zai zel ang min kalsan lovang tiin khakha a hla chu a ni a. Hla hi kan sawi tawh ang khan i i hi wheat phuah a ni a, i i i hi wheat hi a chanchin tlem a kan tar lang phawt ang a. I kum sangkhat zariat sawmnga pakhat khan usa a i khawpui pakhat Philadelphia a lo piang a, chuan e amah hi hmeichhia a ni a, lehkha a zir zawhin. School-a a thawk a chuan ih zirlai naupangte bula awmte kha nuam a ti em em a, a ka ti a zirtirtu hna a thawh lai khan ih vawikhat rit a chawina khanin ih a school naupangte nena thil an chawina velah khan umm a hnung zang ruh hi a ti na a, chu chuan zeng chi khat a siam a. Khumah a mut ta reng a pawn chhuak theih lovin khum betin a dam lo a, thla ruk chhung ngawt kha pawn chhuak lo khan khumah khan a awm ta a, ka tih hun lai khanin ih a rilru te pawh ih a mang ang ve em em ang a, ih beidawn rum rum chang te pawh a nei ve ang, chutia ih natna khumah a mut mek lai chuan. Hlau suh ka awmpui che tih aw ang kha. Khami ri kha a lo hria a, ih. Rangka eng zam hian ropui chung si ar ang ka kawng a rawn en a ti a. Chu chu rangka eng zam a tih chu rangka chak ang mai a eng mawi Isua kha a ni. Isua khanin a rawn bia ni khan a hria a, ih. Arsi eng mawi tak ang mai khan. Ka kawng a rawn en a tih nih chu ka kawng a tih awmzia chu eh mihring nun chu hei zin kawng ang a ni tih te in an sawi thin a tian nausen kan nih kan ni a chuan naupang kan rawn ni chho a tha lai tar khatianga kan kan kal chho kha kal kawng ang a ni an ti a ka. Ka kawng a rawn en, a tihna chhan chu a kawng zawh mek lai kha i thim chhah mup, harsatna a tawp vang khan dam lohna khuma mut avang khan i a thim vek angah khan a ngai a. Thami kawng a rawn entu chu i Isua kha a ni ta ni, Isua aw kha hlau suh ka awmpui che a rawn tihna kha khami khan a kawng chu a rawn en ta a. Umm zan khaw dur hnuaiah pawh He tiam thu a eng a ti. Zan ah chuan khaw a thim a ih kan hmu tha thei lova ih kan hmun hriat chian ngawih ngawih te pawh zan thim ah chuan kan kal thei lova khua a dur phei chuan thla a eng thei lo hrim hrim a zan khaw dur hnuai ah a tihna chhan kha i thim chhah lutuk a nuna harsatna a tawh harsatna leh mang anna kha khami a sawihna kha a ni a he tiam thu a eng a tih chu tiam thu chu thu tiam tihna a ni a he thu tiam hi zan khaw thim hnuaiah pawh eng ang maiin a fiah a ni ka kawng min rawn en a ni he thu tiam hian a ti a a thu tiam chu-- Enge ni kan tih chuan, Ka kalsan lovang che Malin i awm lawng a ti tih kha a ni ta a, chang khatna a tlar tawpna kha. Isua khan ka kalsan lovang che, nangmah maiin i awm lovang, nangmah chauhin he natna hi i tuar lovang, i kiangah ka awm reng ang, hlausuh ka awmpui che a ti a. Kha kha Isua thutiang chu a ni ta a ni. Chuan a thunun ah khan, Malin ka awm lawng, ka hnenah a awm, a ti a. Kan hnenah Isua a awm tlat chuan, ka hnenah a awm tlat chuan, keimah chauhin harsatna te hi ka hmachhawn dawn lo, Isua'n min hmachhawnpui dawn, min awmpui reng dawn, a tihna a ni a. Ama'n min awmpui a tiam si, mah riakin ka awm ngai lawng. Ama'n min awmpui a tiam a, ka kalsan lovang che, Malin i awm lovang, a tih avangin keimah chauhin hrehawmna hi ka tuar ngai lo ang, Isua nen kan Isua-i min tanpui zel ang a tihna a ni. Chuan chang hnihnaah khan kan vel rose pangpar leh lily par an chuai a tihna a ti a, chuan rose pangpar leh lily par a tih chu hei kan hmuh theih thil kan chhehvela thil awm hrim hrim hi-- i kum khua daih lo tur chuai leh mai tur a ni. Rose par te pawh a par hun lai a awm a, a par te a lo chuai a, chutiang bawkin lili par te pawh a niang. Pangpar chauh lo te pawh thingkung te, mihring te thleng pawhin kan ni e, kan vang lai hun te, kan chak lai hun te a liam anga nakinah chuan i kan la thi dawn a. Lei ni eng ral hunin thangvan. Eng ri riai a ti ta. Lei ni eng ral hun a tih hi ni khi ni khi ral mah se a tihna a ni ta chu chu khawvel pawh tawp mah se la thangvan eng ri riai van atang hian eng mawi tak eng eng riai riai a rawn lang ang chu chu eng nge ni kan tih chuan Isua saron par mawi. vul lai a chul lo a ti kha. Khawvel hi boral mah se la, khawvel hi ni te hi thim mah se la, Isua kha van atangin Saron par mawi, Saron pangpar kan hriang a, khatiang a par a vul lai tak, a mawi vang lai tak ang mai khan Isua kha van atangin a lo eng dawn a. Isua, Chunglum lai ni a tih chu Isua kha chung lamah, keimahni min veng tur leh min tanpui turin chung lama awm reng avang khan Isua chunglum lai ni tih khan a rawn sawi a, Malin min kalsan lovang a tih chu min awmpui reng dawn a ni Isua khan harsatna pawh tawk mah ila. Chuan a changthumnaah chuan hmatiang hmuh lawk lo kawng hlauhawm a hnai thei a tih a ni. Kan hma lamah hian harsatna pawh a lo thleng thei hlauh awm pawh a lo thleng thei a chhan chu kan hma lam hun tur hi kan hriat lawk loh vang a ni a, kan hmuh lawk loh kawng ah chuan enge lo awm thei hlauh awm pawh lo awm thei a, tunah te pawh covid nineteen a leng mek a ih kan khua ah te kan khaw then awm lawk lawk ah te pawh kai thar te an awm ta zel a. Hengah te pawhin heng hlauhawm te pawh hi a sawina te pawh a ni thei. Kawng hrang hrangah hlauhawm a lo thleng thei a, damlohna te, natna te, thihna te pawh a lo thleng thut thut thei a ni. Chung hlauhawm karah pawh chuan engtin nge rawn tih hei, a hnai zawk chhan damtun thlamuang rawh min ti. Isua kan bula awm zawk kha a hnai zawk a ti a nih chu. Hlauhawm aia hnai zawk kan bula awm Isua khan. thlamuang rawh min ti a, min ṭanpui dawn a, eh, a hla tlar hmasa berah pawh hlau suh ka awmpui che, a tih avang khan Isua khan, Thlamuang rawh min rawn ti ni chu. Khua ṭhal sir va te ang, lunglai ka lawm ta, a ti. Isuan thlamuang tura a rawn tih avang khan. Hei chhal lai chu kan hria anga ih pangpar chi hrang hrang te para thing thingkung a par chi te a rah chi te khan kha sava te khan an rawn tlan a nuam khan ti em em a ih sava in ih thingkunga hei rah tlan chi te pawh a niang ahh par zu tlan chi te pawh a niang khatianga hlim taka-- He a tlana a hram vel ang mai khan ih he hla phuahtu kha a thinlung kha a lo hlim ta a ni. Lung lai a tih chu a thinlung a ni ta a, thinlung a lo hlim ta a chuan chuvang chuan hlimin ka zai zel ang min kalsan lovang tiin umm hlimin ka zai zel tawh ang hlim takin ka awm tawh ang min kalsan lovang tih hi ka hriat chian em avangin a ti ta a ni. Isua khan min kalsan dawn loh avang khan hlim takin a awm ta a ni. hei he helai hla a pawimawh lai chu zan khaw dur hnuaiah pawh he tiam thu a eng ka kalsan lovang che mali ni awm lawng a ti tih hi a ni a tunah entir nan he hla buaihtu hian ani chu damlohna avanga harsatna tawk a ni a kemahni pawn harsatna chi hrang hrang kan tawk thei a. Aa Isua thutiam ka kalsan lovang che Mali ni awm lawng a tih kha kan hre reng thin ang a, chuan ih hetah hian ih CR tih hi kan hriatthiam loh takin RC tihna a ni a chuanin ah rangka eng zam tih hi chu ih rangka chak ang mai a eng eng mawi tak Isua sawi na kha a ni a chuanin umm. he hla hian a sawi tum tlangpui nia lang chu harsat na te hrehawm na te kan tawh chang pawh in min tan pui tur in isua awm reng a min thlamuan tur in kan kiang a awm reng thin a ih a thutiam kha kan hre reng thin ang a chuvang chuan-- I keimahni chauhin harsatnate, hrehawmnate, natnate i kan tuar dawn lo. Isua min tanpui dawn tih kha kan hriat reng a ngai a ni. Chuan umm Isua kha Saron par a vul mawi lai tak ang khan a rawn tehkhin a he hla pawh atu hian umm. kan vela thil awmte chu an ral leh mai thin a ih an mawina te a lo chuai thin a Isua erawh chu hman atang tun thlengin ih a pangai reng a vul lai kha a chul ve thei lo a chuai ve thei lo a a vul reng a ni a rawn ti a chuan hmatiang hmuh lawk lo kawng hlauhawm a hnai thei tih ah hian ih kan hma lama harsatna lo thleng thei te pawh kha hlauhawm lo thleng thei te pawh kha-- Kan bula awm hnai zawk Isuan thlamuang rawh min tih avangin i kan hlau tur a ni lo a ti nih chu he hla phuahtu hian umm he hla phuahtu hian i hla mawi tak tak a phuah a i kristian hla buaah pawh hian in a awm nual a chung zingah a thenkhat Te chu i Isua hmangaihna leh thatna tih kha Kristian hlabu number zali sawmkuah pangahna kha a ni a. Chuan ni ai pawh a eng ropui zawk chu tihla Kristian hlabu number zali sawm pasarihna pawh kha he hla phuahtu phuah tho hi a ni. Awle, khati zawng kha vawiina kan zirlai tur chu a ni ang a. Kan zirlai hi ngun takin in lo ngaithla ang a. A tawpah hian zawhna a hranin ih ka rawn dah dawn a, video-ah ni lo hian ka rawn dang a, chu chu in assignment tur a ni nga. In assignment chhanna tur hi tuna ka thu sawi zawng zawngah khan a awm vek a, hmun takin ngaithlang ah tha deuhin in lo chhang theuh dawn nia.